Ee, ebichara nomaete nintwe twarentete matiang'i, nintwe twaimoketie tokagenda chistreet togateba ng'a Ruto must go, reject finance bill, reta matiang'i. Ne matiang'i abete ng'a ngokire are nchera gete iga, tokamotebia ng'a karue abwo ase ore intwe baka aa. So finally agacha agatoboria nabo mwateba? Ee. Matiang'i tokamotuma aka resign, bono akamanya gocha noo ara. Lakini abagaka mboro babaigete bakamotaboria. Bakaimoka na pwaa! Rimati yange buna egete iga bakamoira. Siku hizi tonyora vijana bigokwana around matiang'i, more especially chipolitician, ndoro ochi kobatiga. Onye mokorosia enchera ase togoita toike matiang'i, tutapita na nyinyi. Matiang'i mpaka tomokore president. Ekiagera nkio mototebi. Ase vijana bia Gusii torigete mooro this time round. Ebinto mbiro twahamuire togokora buna bono iga, bigocha gosutua abaibori baito. Aibori baito tiambatebi iga. Onye kobwate ekejani getarae nyoma, korwa bono mpaka 2027, tomosaba mokungu, tomosaba mwana. Ase ogwancha, ase amasikani pi, tomosaba mwana, tomosaba mokungu. Ntori konyoma mpaka twakorire chikura chia 2027. Bono iga tore busy, busy, busy, busy. Onye goikera bono omwana ogo taranyuoma, moe break, matebi omwana one, kaba buna ore igo, eh? Kaba buna ore igo. Ekero togochia koba busy nyomba tori korara, nigo togotigera abakungu torasoka isiko togende gokora amang'ana aito okorenda chikura chia amatiang'i, eh?

Ogoku nokobaa. Abwo aro goika mwancha eh. Igo gokonyora omomura ogo egensi teranyuoma tafadhali mwabere moe endagera moe kera egento lakini omosubati karamotiga karamotiga aye naroche egento agokora naroche korende ara omosubati ng'ai bare eh. Inwe abang'ina na abagaaka mwaberire ase enyomba emiaka hamisini, emiaka arobaini, ikaransia abasubati baino, abana baino abaiseke chinyaroka, batebi naki iga na iga enyomba ekogenda, enyuoma ekogenda. Enyuoma na abasubati bakonyebwaterera, abasacha ki bagoikika iga amang'ana aywo oerire, nabo nkoigwa bagokwana, lakini abasubati nabo bakonyebwatera. Toeresera, eka bono nigo ebinto tobwate buna ebijana, Nyasae na abasubati. Lakini bono. Ase engencho y'amatiang'i, nonye mbari konya twachenchiri maybe twateba ng'a ah, 2027 tiga tonyore igo, twabekire break mpaka amatuko arasuka ake, torai eki matiang'i tomanye gokora ki, tomanye gocha ko korigia abasubati. Igo okonyuoma nkoiyo mpaka matiang'i obirire obopresident, twamuire, kambaya mbaya. Number two, bono iga buna abasayogusi twamoire, onde bwensi okororokana ng'a omonto oyo buna are erio taragere gokora, ID yaye egosira, egosira. Kwanza abagaka na abang'ina ababinyoro baria, mokona mwasero mwasero mwasero mwaswero mwasero, mama goika, mwakera aria otochi kora, ngoja buna togokora ng'a aye. Nabo okobaikera rutwe ekura, togotoma egency, eid yabo, riria okorigia eid yabo, ekebande, ekebande nabegete igaa, ekebande omong'ina eke naro ang'e niga nagebikerera ngaikere baminto chikura igo naki togokora, kegosira. Naki ekero twanyorire bono iga, abanto bagoserwa beba, ng'a ntobwate matiang'i, naki ekero nyomatiang'i ruta onyora chikure ekero enyia.

Gusii togwaka tokorenda togwaka tokorenda togwaka tokorenda ende chikura chichore eh chikura chichore. Egento kende twaamuire intwe ntoteti confusion ng'a ekiama eke iga iga ekaunti eye twara UPA ekaunti eye twara KSC ekona eye twara PDP oriri obwo ntotageti. Onye togoteebigwa matiang'i Jubili are, ee, korwa igoro mpaka nse Jubili, onye gotagete aye ochwe bogambi, inchuo nomination, tokoranera oo. Lakini korwa igoro mpaka nse, tokorana amang'ana aye. Onye egusii gegwakwa erangi red, red, onye gegwakwa blue, blue, keri ase matiang'i are. Ntogochia gosaria ng'a ase ki? eh, ng'a igaa, ito okwo nogotokoni chinsu tonyora, omong'ina onyore oakeire omonto o UDA. Ntotagete mang'ana aa. Naende ekiama eke kia UPA kebwekaine UDA. Noroche ebinto ebi, UDA, UPA. Bono onye twateba UPA, UDA, omonto onyore okwanire ng'a gose naki kumi bila break. Eh, igo bono goika toigwanane. So matiang'i na etimu yaye goikaransa amo, eng'encho keri ng'a tokobagia chinsemo eito, twenty twenty seven esuti togwaka chigusii chionsi, Kisi Kisii County na Nyamira County. Egento twamoire, ntotageti mogusia onde bwensi aake mogusia onde, ng'a gwachire gose okorwa korwa, ng'a bono aywo otomerwe nomonto gete oche goaka omogusia. Ase ki? Tokobwata tosibe chingori echela, period. Gose togosiba chingori mpaka chikore chiere, gose tokoe tosibe obwaterere omonto amatuko atato, ii, nchera teiyo Togosiba ase omotera onde, na akamwana gete akamwesika gakaimoka gakabwaterera omote iga, naki ehaa gekorokwa ekegusii, gakanya kumbata omote iga amatuko atato botuko na mogaso agotwerwa, bono iga arumete erecord, eye Guinness record eh, agotwerwa kabisa. Igo bono this time round buna twamoire intwe totagete ng'a onye gekonyarekana, chikura echiago chiche agwo na omorembe, njera teiyo omogusi agoitera amanyinga yomogusi onde. Ng'a kare kare twabate chinkororo chigocha chiagenda chiaita abanto babisa b'abagusi. Bono chinkororo chikorusigwa omobago chis nke omobaga chikobera siku hizi bono, chiamanya koretwa goita abanto bagoaka chikura. Nchera ki? Ng'a ase eng'encho obwate abasigari ne chibesa, ntori gochia gotiga binto buna ebi bikorekana gusii. Abamura twamuire, this time round na inche ebirorengo beka kando ting'akogesoera riso, kando, oria ngonyara korora nere oyio. Eh, eh bono, mo omanyete bono abang'ina bande mwabwatire ng'a obe gaki mokwo osarekire, no ntori konyuoma mpaka matiang'i obuire chikura twenty twenty seven, ng'a yayayaya, yaba nkwa, ng'a omochokoro, ng'a bono ngokunde, tori gokwa. Eraundi eye onyekorunya gitari ng'a orwarete bwena, kai chipastor amasabo, father bono tara chinyagitari, father aande chinyagitari ime, chipastor chinyagitari ime, mosabere abarwaire bacheka eh, nabare ng'a bachakire ng'a abagaka bono bakoria emiando ng'a amatuko ane ekero matuko bado matuko bado tokore wewe. Kai, yaani nokobua ng'a totebie Nyasaye gaki, toti toesabe etigere ika omanye gocha omanye gocha gotoira igoro, naki torakorane na akasongo torako eh, toramoorokia, nabatebi ng'a enamba yane no eraha. Baria batete kong'akera esimi kogamba nainche ng'akere. Egento gia kabere, enamba yane eywo nabo ogotumia gosapoti echanere. Baminto uuh, abagusii baminto rituko rigiya.